Merhaba hevano hûn çawa ne rewşa we çawa ye ez hêvî dikim ku hûn baş in seheta we û tenduristiya we baş be hevala me divê dersa xwe de me divê vîdyoya xwe de li ser vê mijarê bisekinin lêkerên hevildanê kengê bi hev va û kengê ji hev cuda tên nivîsîn Gelek kes bi rastî vê mijarê meraq dikin, hin heval ne dibînin, di sosyal medyayê de di nivîsên xwe de tevlihev dikin, dibêjin gelo em ê çawa binivîsin. Lê meraq nekin, piştî vê vîdeoyê hûn temaşe bikin, hûn ê pir rihet bikarin. Lê gelên hevizdanî di hemû deman de, di hemû rewşan de bi kar bînin. Heval na lê gelên hevizdanî çi ne? Lêkerin Hemeddanê herî kêm divê ji deh ji du hêmanan pêk werin. Lêkerin Hemeddanê dibe ku ji sê hêmanan jî pêk werin, dibe ku ji çar hêmanan heta penc hêmanan jî pêk werin. Di vir de ji bo me tiştê esas ew e ku herî kêm divê ji du hêmanan pêk were. Bo nimûne em bibêjin lêkera Abdan ji du hêmanan pêk hatiye. Li darxistin bi cih kirin, birêvebirin, avakirin, hînbûn, bikaranîn. Em niha mînakên leykeran didin pir şayanê di nav hevokê de bi kar bînin, di hin rewşan de em ê bi kar bînin. Kengê ji hev cuda tên nivîsîn û kengê bi heva tên nivîsîn em ê yek bi yek li ser bisekinin. Em niha mînakên leykeran û leykerên hevezanê didin, çapkirin, behsan, înkarkirin, mezinbûn, girêdan, piştkirin, lihevdanîn, jêbirin, paqijkirin, hazirkirin, şadkirin, şehkirin, rêzgirtin û valakirin. Mirov dikare gelek mînakên din jî bide lê hewce nake ji bo fêhmkirina mijarê ev qas lêker bes in. Heval ji nav van lêkeran me çend hev heta di yekşîma li rojê min çend heb lêker wisa jê cuda kirin em ê li ser van lêkeran bisekinin em ê ji bo van hevokan çêkin em ê van lêkeran di nava hevoka dan di nava hevokan da bi kar bînin wekî avdan lidarxistin avakirin bi kar anîn çapkirin jê birin Lêkerên hevidanê di avaniya lebatî de ji hev cuda tê nivîsîn. Heval no divê em ji li cem xwe not bigirin wekî têbinî em binivîsin wîşe bigirin ji bo em fêm bikin ji bo em ji bîr nekin. Lê kerên hevildanî di avaniya lebatî de ji hev cû de tên nivîsîn. Avaniya lebatî berî niha min ji bo vê mijarê vîdeoyek çêk kiribû. Di kanalê de heye avaniya tebatî û avaniya lebatî. Ez ê lînka Wê vîdyoyê dayne min lê rastê jorê hûn dikarin temaşe bikin. Em lê binerin dema niha Nevîn gulan av dide. Ev avaniya lebatî ye. Di avaniya lebatî de lêkerên hevedan ji hev cuda tên nivîsîn. Xwendekar civînê li dar dixin. Ev jî dîsa bi vî awayî. Ew kompîterê baş bi kar tîne. Baran nivîsê jê dibe. ji ku dibe ji ser derpê dibe em bibêjin baran yan jî ji lê nûska xwe ji deftera xwe dibe ji cihekî dibe em bibêjin ji ser depê dibe lê me dep navê depê me bi kar neanî me yekser got baran nivîsê jê dibe. Dicle pirtûkê çap dike. Em li dema borî borîya têdayî binêrin rewş naguhere tenê dem diguhere, dem û wate diguhere lê lêkerên hêvekdanî dawaniya lebatî de di hemû deman de ji hev cuda tên nivîsîn. Ji bo mijar were fêmkirin min tenê deh dem hilbijartin ji bo vîdeo ji dirêjine re ji xwe ev her du dem têra mînakan dikin, têra fêmkirinê dikin. Nevîne Gul avdan binevê em lêkeran ji hev cuda dinivîsin. Xwendekaran civîn li dar xist. Di dema niha de xwendekar civînê li dar dixin, di dema boriya têdayî de xwendekaran civîn li dar xist. Em dîsa davaniya lebatî de lêkerên hevedanê ji hev cuda dinivîsin. Wî kompûter baş bi kar anî. Di dema niha de çi bû? ew komputerê baş bi kar tîne. Baranî nivîs jê bir. Dîcleyê pirtûk çap kir. Bi zema niha de çabû. Dîcle pirtûkê çap dike. Bi zema boriya pêdayî de Dîcleyê pirtûk çap kir. Lêkerên hevezanî di avaniya tebatî de bi hev ve tên nivîsin. Gava din got, ez ê vîdyoyê dayînim jorê hûn dikarin temaşe bikin. mijara avaniye seba pê. Dema niha gul tên avdan. Gava ku em bi avaniye tebatî de em binivîsin, divê em bi heva binivîsin. Ji ber ku wekî navdêt tê bikaranîn. Ji ber vê bi heva tê nivîsîn. Lê kera hatinê em li gorî deman dikişînin bi avaniya tebatî de, min di vîdeoya avaniya tebatî û avaniya lebatî de jî ev yek gotibû. Lê kera hatinê di avaniya tebatî de bi gorî dem kesan tê kişandin lê lê kera bingehîn bi hevva tê nivîsîn. Civîn tê lidarxistin. Binê reng lidarxistin me bi hevva nivîsî. Wekî avaniya lebatî em nafikirin. Di avaniya tebatî de lê kerên heveddanî bi hevva tê nivîsîn. Ev qasdem bibêjin. Kompîter baş tê bikaranîn. Nivîs sê jê birin. Di vê derê ê di vê tune biya, di vir de şaşî çêbiye. Nivîs sê jê birin. Nivîsê sê jê birin na. Di vir de şaşî çêbiye. Ev min biborin. Vê ê nivîsê ê nebînin. Nivîs sê jê birin. Ev qas. Pirtûk tê çapkirin. Burada disa çapkirin leke lekera me çapkirina lê bi heva hatiye nivîsin. Em vê bikin dema boriya têdayî. Tiştê ku avaniya tebatî diguherîne lekera hatine. Lekera hatine deman diguherîne. Em lê binêrin. Gul hatin avdan. Civîn hat lidarxistin. Heke civîn pir bûne me yê bigota civîn hat bin li darxistin lê ji ber ku civîne kem ye vê awaya me hevok çêkiriye. Kompîter baş hat bikar anîn. Ji aliyê kê ve? Ji aliyê em bibêjin xwendekar ve. Heke em bixwazin kirdeyê hevokê derxin holê davaniya tebatî de em pirsa ji aliyê kê ve bikin. Nivîs hat jêbirin. Pirtûk hat çapkirin. Lêkerên hevezanî di avaniya dançêker de bi heva tên nivîsîn. Helama em vê nivîsê bixwînin ji bîr nekin. Lêkerên hevezanî di avaniya dançêker de bi heva tên nivîsîn. Ev xal in yek bi yek. Min nexwest ez bibêjim xala yekemîn, xala duyemîn, xala sêyemîn. Ev wisa hinekî bêhna mirov ji teng dike, karê mirov ji zehmet dike. Ji ber wê min nexwest ez rêz bikim yek, xala yekemîn, xala duyemîn, xala sêyemîn. Em li cem xwe nod bigirin, dawiyê de em ê di encama wê binêrin. Em li dema niha niha binêrin. Nevîn Gulan dide avdan. Mixabin heta niha ji bo avaniya danişêker vîdeo çênekiriye. Lê di demên peş de ez ê çêkim, tekez ez ê çêkim. Heva min yek ji dîroka vê vîdeoyê binêrin. Min kengê parve kiriye. Dema ku ez dibêjim min vîdeoya avaniya dançêker çê nekiriye, dibe ku hûn hûn ê salek şûn de vê vîdeoyê temaşe bikin. Yan ji du sal şûn de. Lê li kanalê binêrin ka min çêkiriye yan na. Nevîn Dilan dize avdan. xwendekar civînê di bin bida xistin. Yek jî taybetiya avaniya dançêkerê ew e ku mirov kar bi yekî din dibe kirin û yek jî taybetiya vê demê vê avaniyê ev ne deme avaniyê yek jî taybetiya vê avaniyê avaniya dançêker ew e ku em bi lêkera danê em çê dikin. Em bi lêkera danê bi sera lêkera danê em dem û deman jî digerînin Em bi taya lêkerê em li gorî kesan jî dikişînin. Ew kompîterê baş dide bikar anînê. Em dîsa lêkerên xwe yên hewa hewa didanê bi hewa dinivîsin. Baran nivîsê dide jêbirin. Dîcle pirtûkê dide çapkirin. Bi hin kesin din de çapkirin. Em vê bikin dema boriya têdayê. Nevîne Guldan Avdan xwendekaran civîn da wizarxistin. Wî kompîtir baş da bikar anîn. Baranî nivîs da jêbirin. Dîcleyê pirtûk da çap kirin. Lêkerên hevezdanê gava ku wekî navdêr bên bikaranîn bi heva tên nivîsîn. Hevala di serê vîdeoyê de Ez dikar, min dikarî ez ji we re bibêjim bi kurtahî, bi kurt û kurmancî. Gava ku em lêkerên hevaldan wekî navdêr bi kar bînin, em bi heval dinivîsin. Lê ev têrê nake, ji ber vê divê em hinek nûnekan, nimûneyan nîşan bidin. Binêrin di çend rewşan de lêkerên hevaldanî bi heval tên nivîsîn yan jî di çend rewşan de lêkerên hevaldanî ji hev ji vir tên nivîsîn. Tenê di rewşe di rewşekê de em bibêjin lêkerên hevaldanî ji hev ji vir tên nivîsîn, dawa niye lê ba pî be.

lêker bi du awayan derkevin hemberî me. Yek wekî navdêr bi vî awayî, yek jî wekî lêker min di serî de nîşanê we dan, av dan, nizanim çi çend û çend lêker wisa res kirin, bi vî awayî derkevin hemberî min. Gava ku em di avaniya lebatî de bi kar kirîn em ji hev cuda dinivîsin. Lê gava ku navdêr be em bi hev va dinivîsin. Avdan reh dize gulan. Wekî vê, xwendekar Bi derxistina civînê hizbin ser xwe. Di vê derê xwendekar ji bo hevok bi vir re nabe. Min kurd kir, min tenê xêr nivîsî. Hûn fêm bikin ku xwendekar bi derxistina civînê hizbin ser xwe. Bikaranîna kompîterê bo me baş dibe. Bikaranîna kompîterê. Ya rastî ev her du ji ber ku revek çêbîye nayên parçekirin. Divê me ev her du her du jî bi rengê purteqalî nîşan bida lê ji bo mijar baştir re fêm kirin min li vê derê bikaranên tenê bi rengê purteqalî nîşan da. Bikaranîna kompîterê Deman deverên qerin wiha jî difikirin, gava ku lêker em bikin navdêr raveke çêkin dîsa em bi hev ve bikatînin, em ji hev cû de nanivîsin. Em nabêjin bi kar Anîna, em ji hev cuda nanivîsin, em bi heva dinivîsin, bi karanîna kompîterê bo me baş dibe. Baran karê jêbirina nivîsê dike. Jêbirina nivîsê. Di vir de dîsa wekî navdêr hatiye bikaranîn, ravek çêbiye. Em di ravekan de geve ku lêkeran bikar tînin, em bi lêkerên hevedanê em bi heva dinivîsin. Çapkirina pirtûka Dîcleyê îro diqede. Em li dema boriya sêdayê binêrin minakên wê. Avlanê rih da gulanê. Dewa ku em wekî navdînan bi kar tînin di rewşa wiha de di dema boriya sêdayê de binêrin avdan wekî nav ji ber ku avdan me wekî navdê bi kar anî bifikirin avdan dibe ku navê mirovek mirovekî be jî Lê li vê derê me wekî lêker bi kar anî, lê lêker jî gava bi heva tên nivîsîn navdêr in. Ji ber vê avdanê rih da gulan. Em bibêjin avdan na, em navekî em bibêjin siltanê rih da gulan. Min dîsa dikeve. Di dema borî di dema borî da di demên borî da kirde dikeve. Xwendekaran li derxistina civînê hildan ser xwe. Xwendekaran divê berê xe yanê xwendekaran be. Îcar re dikin an. Di dema niha de em nabêjin xwendekaran li derxistina civînê hilbide ser xwe na. Di dema niha de em dibêjin xwendekar li derxistina civînê hildidin ser xwe. Di dema boriyê pêdayî em dibêjin xwendekaran li derxistina civînê hildan ser xwe. Di dema borî de em kirdeyê ditewînin, bi reserê xwe re dê bêrin. Bikaranîna kompîterê bo me baş bû. Li vê gorî wekî navgir dikeme bikaranîn. Baranî karê jêbirina nivîsê kir. Çapkirina pirtûka Dîcleyê îro xwediya. Çapkirina pirtûka Dîcleyê. Ez ez her sê hêman bi hev ve ne nayên qutkirin. Divê min ev bi rengê pirtakal nîşan bida lê ji bo mijawaritan kirin me min ev cuda nîşan da. Hin mînakên din ên tevlihev em dê binerin. Deh dibistan hatin ava kirin. Ev çi ye? Ev alaniya tevatiya. Mirov dikare gelek hevakan bi heva girê bibe. Ev jî di avaniya Lebatî de hatiye çêkirin ev rû. Daxtan dibe ku bibe sebeba birîndarbûnê. Di vir de di heb navdêr hatine bikaranîn, di heb lêker wekî navdêr hatine bikaranîn. Yek daxtan, yek jî birîndarbûn. Bi vî awayî jî ditewe. Daxtan dibe ku bibe sebeba birîndarbûnê. Pispor gersekên nû dibin diyarkirin. Paqijîya malê bi qasî ya laşî girîng e. Divê mirov her tim dilê hev şa bike. Ev paqijîya malê bi qasî ya laşî girîng e. Pispor gersekên nû dibin diyarkirin. Ev di bin diyarkirin avaniya danşêker e. Di vê derê paqijîya malê bi qasî ya laşî girîng e. Ev jî wekî navdeme wikaranî ye. Divê mirov her tim dilê hev şa bike ev jî lebatî ye, ewa niha lebatî. Em ê îro vê derê vala bikin, ev jî lebatî ye. Rêzgirtina me li hemberî şehîdan bêdawî ye.